for na ha rɛlɛs blogger ni na wahwɛ sɛnea na mabɔ black yɛ na sɛ asɛm kɛseɛ paa na asi as a fan of kumase asante kɔtɔkɔ no nsɛm bi akɔ so ɛyɛ na atwitwa mu yɛ sunday yɛ second of february ɛyɛ 2025 ɛyɛ kumase asante kɔtɔkɔ mɛtɛma okuma poma pema bae so a moto yɛmfa nkotwa moto Ɛyɛ Ghana Premier League yi a ɛyɛ league yi a yɛbɔ yi a sponsors bi ani so league wie yi a Ghanafoɔ ni abere hɔ a yɛbɔ yi a ɛna Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛkɔɔ yɛ ekuro bi a ɛwɔ Brahafo mpɔtam baabi ɛfɛ no nsuo atere man anaa nsuo atere na ebi a wonim nsuo atere a nsuo atere yɛ kuro a Ɛɛm, ɛwɔ ɛka no sɛ, woduru sunyane a, na sɛ wokɔ nsuo atrɛ, ɛfiri sunyane ɛkɔ nsuo atrɛ no, ɛɛ bɛɛ roughly thirty minutes wobɛduru ɛyɛ nsuo atrɛ kurom hɔ no nti from sua sunyane to nsuo atrɛ no, woduru nsuo atrɛ a, na wobisa sɛ wokɔ fie apiri, wofa ɛɛ fie apiri kwan so a, baabi a kɔtɔkɔ golf ɛyɛ bɔɔ wɔ so one of kɔtɔkɔ old place no bi, ahaa TV3 golf ɛyɛ bɔɔ a yɛ a ɛhɔ na wɔn kwan no. na wofi hɔ no wofi fie apue. Wowie no wɔkɔ si na ɛhɔ nom na akɔtɔkɔfoɔ mpanyinfoɔ no koraa de ɛkɔ hɔ bi. Nti woduru Suanyane a na wafa fie apue kwan so. Wofa fie apue kwan so anasɛ fie apue kwan so na tee saa no ɛna yɛde kɔ kuro a yɛfrɛ no ɛyɛ. Yɛka no sɛ yɛfrɛ no ɛyɛ nsuo atere. Na wei na ɛyɛ kɔtɔkɔ Ghana Premier League a wonim sɛ kɔtɔkɔ so wɔn a wɔabɛyɛ the title league contenders. Nti na wɔn ne nsuo atere manfoɔ no ɛwɔ match a ɛsɛ wɔn kɔbɔ ɛyɛ one of the ɛka league table no fixtures no bi. Na obi a ɔhwɛ Ghana league no bi ansa obi a ɔforo Ghana league no bi anim sɛ yɛ aberante a yɛfrɛ no Pole ha Pole Nana Pole. wɔyɛ one person a sɛ kɔtɔkɔ no deɛ yɛde atwa ne furu ma sɛ kɔtɔkɔ no wɔdidi wɔdware kɔtɔkɔ wɔdidi kɔtɔkɔ deɛ wɔbɛyɛ bi yɛ kɔtɔkɔ deɛ ɛwɔ ne mogya mu ankasa na sɛ wɔti aberante no abakɔsɛ mu ano sɛ yɛworo no ankyɛre pii na ɔkɔ pii mu ɛwɔ Cote d'Ivoire na sɛ watena Cote d'Ivoire kyɛ yɛn nti ba sɛ yɛnka French paa saa aberante no deɛ French deɛ wɔtene yie paa ɛma mmerɛ bi kɔtɔkɔ koraa ne kuro a ɛtim a yɛfrɛ no Asɛk, aha Asɛk, wokɔ Asɛk a ɛyɛ Abidjan anaasɛ Cote d'Ivoire one of their teams yɛ no nso agye din wɔ paa no yɛfrɛ no Asɛk Mimosa aha nti saa Asɛk no wɔn ne kɔtɔkɔkora kɔbɔ wɔn akyi ma saa mmerɛ no kɔyɛ ntoa kɛseɛ paa wɔ Abidjan hɔ ɛma saa nana poli a mɛka no ho asɛm wɔ one of the biggest fans of kɔtɔkɔ no wɔkɔyɛ nneɛma ho de sɛ wɔn boro hwi ase de na agu no so nti poli yɛ obi a ɔte ase no no ne nsa ho nyinaa ahoro ne nsa ho nyinaa ahoro sɛ wɔn sɛ sɛ deɛ ɛka sɛ deɛ ase deɛ gu bi ho a wohwɛ ha wɔ sitie no a na sɛ ɛnya sɛm ketewa koraa nti pɔli obi a ɔno no kɔtɔkɔ na ɔdi akyiri akyɛ mmiri bi koraa tie n'abusua ma ɔkɔ sɛ wɔn sɛ na ne brɛ bi ɛyare ɛda mpa mu pɔli ankɔ ne brɛ no ayi mpo na emu odwane kɔɔ Ɛyɛ kɔtɔkɔ March, bere a na ne bra bi awu da mpa mu ma deda no wɔ. Ogya ogyaa ne bra no hɔ wɔ ayi mpa so hɔ, owu mpa so hɔ. Ɛkɔ kɔtɔ March, kɔ baba yare kɔhwɛ kɔtɔkɔ gay. Na sɛ ɔno deɛ kɔtɔkɔ no deɛ aten sɛ sɛ kɔtɔkɔfoɔ kɔ baabi na sɛ wɔn hia league match bi agye na sɛ ɛka sɛ yɛpɛ obi na abɔ afɔdeɛ a pole bɛka sɛ wɔde wɔn bɔ afɔdeɛ ma kɔtɔkɔ. Wɔmfa no yɛ deɛ wɔn deɛ wɔpɛ ne ade. Nti wei na kɔtɔkɔ ne nsu atɛrɛmafoɔ ɛkɔbɔ saa league match no. Deɛ ɛkɔyɛ ne sɛ ɛkɔduru no sɛ wɔn ti ntɛm ho ase wiri bi ɛrekɔ so ɛwɔ nsu atɛrɛman park no so. Kɔtɔkɔfoɔ bus driver ɛfɛ ne baaba kɔduru hɔ no wɔn nso wɔn nte aseɛ ma kɔtɔkɔ baase no kɔ nwura mu kɔyɛ ntɔkwa bebrebe na me ntee bi kura da sɛ team a ɔno ofiri away wɔ bɔɔl wɔ hɔ mu duru hɔ a ɔsɛ wɔn team baase no nwura wɔ park no so na sɛ team baase no nwura park no so a ɛbɛyɛ de na league na mobɔ no motumi ayɛ de akɔ akɔbɔ na te sɛ ɛha dwene yie paa nti hooliganism a da bi ɛka ho asɛm no wɔ Ghana league no mu no, na sɛ na ano ɔdene. Nti wei na mpenkye mpenkye mpenkye mpenkye nti bɔɔl no na mu ano nkɔ bɔɔl start bɔɔl no tere hɔ start bɔɔl na ano sɛ after first half na sɛ obi anhyi bi. Ɛhɔnom no ɛna ntokwa ntokwa ɛbaa sɛ home team so deɛ after first half na sɛ obi a goal no obi ntumi nhyɛ bi na sɛ ani ɛɛ anibere dɛ aba. nti anibere baa saa no na ɛwɔ sɛ poli no na ɔno ɔdi kɔtɔkɔfoɔ supporters no anim a nsɛmmamu ne nneɛma nneɛma no de ɛrekɔ so nti kasa no nya mu no yɛsɛ nsuatrema fc no nipa yɛ ne dea ɛfɛ no ignatius baafo owu a ɔno yɛ afe yɛ mfie na atwa mu no wɔn na yɛ labour eh, commission fo ansɛ labour Labour Union, ɔno na ɛdɔm ano, Ministry of Employment foɔ no hɔnom na ɔka ɔdi ho akotene. Nti saa Ignacio Baafoɔ wei akɔ nsu atraman a ɛfrɛ team bi Baafoɔ Soccer Academy ɔno ɛkora na saa team no dɛ ɛyɛ ne dea. Nti ɔno no ɛyɛ obi a na ɔka kyerɛ nsu atraman supporters no sɛ ɛyɛ saa polling a ɔkɔ tiri ba tiri no. wɔnyɛ no action because wɔ ha adwene wɔyɛ trɔ bosom kakra ɛnam nso kyerɛ mu sɛ mmerɛ bi ɛyɛ saa poli no ɔkɔtenaa one of the radio stations in Kumasi ɛkɔkaa sɛ for House of Folk to go to relegation that was last year when House of Folk was struggling in the league wokaya last year sɛ ɛka keteketekete nka nyankɔntɔn ma no akra House of Folk nkɔm kɔ relegation ɛma poli no one of his errands on radio stations in Kumasi no he made a pronouncement and according to poli no it is better off sɛ Hearts of Oak will stay in the Ghanaian league for ntua tɛrɛman to go to relegation ne tenten nti wɔn no sɛ sɛ Hearts of Oak paa bɛkɔ relegation Ghana league no mu deɛ nka ntua tɛrɛmanfoɔ yɛ dɛ nkɔ relegation yɛ dɛ rather ɛna wɔn sɛ ntua tɛrɛmanfoɔ no wɔn yɛ team ketewa a wɔn kɔ mu a wɔn kɔ relegation a ɛha ɛha dan ɛha adwene bi asa. Nti aberɛ a saa apoɔ no ɛkɔ pii nso atɛnɛmu apɛtwe hɔ ne adeade no ade sɛ saa asɛm bi a waka to hɔ no dada no na akɔkɔyɛ ɛyawdi anaasɛ akɔkɔyɛ adeɛ ɛyɛ sɛ scar buroni bɛka sɛ scar atutokuru anaasɛ atukuru ɛwɔ nso atɛnɛmu afoɔ no akoma mu yɛ a wɔadi ka abɔ pɔ sɛ saa aberanteɛ wei no yɛnya no a yɛmfa no ho yɛ dɛ ɛnkyɛ no koraa nti aberɛ a ɛyɛ baafoɔ wu a ignatius baafoɔ wu ano ɛyɛ insight supporter no sɛ saa Poli no, wɔn yɛ no ahye kakra. Na obi nim deɛ ɛfiri soro mu a ɛbɛte bayerɛ ahoma mu ayɛ ama bayerɛ ama akɛseɛ. Akɔ bi firi firi firi ɛsɛ lady bi ɛfrɛ lady bi akosua black china ɔsese yi o wɔyɛ adwuma wɔ one of the nkwankyɛ nkwankyɛ radio stations ɛwɔ su nsu atara yɛ nso yɛ baafo wɔ n'ankasa yɛ de ɛdea ɔno na di ka ato boɔ de kyerɛ poli so sɛ guy no wo nie yɛnyɛ no ahye ɛhɔ a na ɛm sɛ sɛ guy bi nso firi nsuo atene nkura no sɛ baabi baeɛ sɛ ɔbaeɛ na na ɔfa ase kaa de bɔɔ pole mfi mu na ɔtwetwe faa mu ana sɛ pole tetɔɔ sɛ sɛ birim pole tetɔɔ yɛ a ambulance ɛwɔ bus ɛwɔ park no so no ambulance driver nkɔfa key na wɔmfa pole nkɔ hospital a ambulance driver sɛ wɔnim baabi a Ambulance koraa ka safoa no kaa no kiim kɔɔ mu baabi a ɛda. The polling dab abo prama no so nsuo atere ma FC pitchfoɔ no so hɔnom stadium hɔ. Mogya tu pole a na de sɛ abere a wɔnyaa kaa de ne pole tu mu ɛkɔ pie mu wɔ ɛyɛ nsuo akyɛ polyclinic hɔ na sɛ pole no wɔyɛ nyame deɛ wɔwu dada na de sɛ ahosɛm paa na aba no nti baa saa na ɛmaa ɛyɛ ghana ɛɛ yika no sɛ ɛsi no ghana football association wɔn wɔn adwene sɛ ɛnso wɔn timi de wɔn nan esi fam wɔn pɛ justice ɛde ma poli nti ɛna egu so a wɔn yɛ saa no tɛ di a the first action sɛ wɔn bɛ bane ɛyɛ nsu atɛrɛman wɔn bane wɔn kora firi ghana league mu wɔn bane wɔn pitch no sɛnɛ bi a wɔn bɛ yi wɔn home grounds no kora de afiri nsu yɛ nsu atɛrɛman hɔnom na sɛ wɔn afiri wakɔ bɔ no wɔ different place anaa baabi a ɛte saa. Ahaa, ɛne ade. Enti abere baa saa no, ɛna nsu aterefoɔ nso yɛ saa ne tɛ deɛ dewie nneɛma ɛka kɔ no. Bɔɔl no kora no, munya kora mɔ Ghana League no kora bio. Wɔn ayi wɔn ho afiri ntinto nta because wɔn ahunu sɛ sɛ wɔn ayi wɔn ho afiri Ghana League no mu a, na wɔn nso tu etu wɔn kaa anaasɛ wɔn tu wɔn to so ɛkɔ different venue biara a wɔahwɛ yie a na mogya nso bɛdwini paa ɛnam sɛ deɛ wɔn ade adi pooli no. Hasanteman ne adeɛ a ɛyɛ obiara nso yɛ de ɛya nti sesei no yɛpɛ justice for polling nti baasa na makɔtɔkɔfoɔ mpanyinfoɔ nsa ɛde ato dwa sɛ sɛ yɛnya justice no fama polling paa de akɔtɔkɔ league no nya de akɔtɔkɔ so nso wɔbɛbɔ league no kura bi de sɛ mpanyinfoɔ Ghana Football Association yɛ owura kɛtɔkireko ne mpanyinfoɔ no ɛsɛ wɔn de wɔn nan si fam ɛyɛ nneɛma bi yie. ansa na kɔtɔkɔ bɛretɛne abɔ Ghana league no. Sɛ ɛwɔ sɛ deɛ ayɛ no kwan deɛ kɔtɔkɔfo tumi koraa yɛ ade bɔ mmɔden gye league no na wɔtumi yɛ statue bi about pole na wɔde asi Baba Yara nso bɛti wɔn training pitch wɔ Adako Judge hɔ na ayɛ nsɛnahɔ bi de ama wɔn ne ade kɔsɛ ɛno ne adeɛ baako a wɔbɛyɛ a bɛtumi ama pole kwan no ne kra no bɛgye ne ho ne ade pole nso wuiɛ no wɔgya nkwadaa bɛyi nnan nsia bi wɔ akyire a wɔwuwu de wɔn akyi yɛ a yɛhwɛ sɛ kɔtɔkɔfo mpanyinfoɔ no bɛtumi koraa kɔ pole yɛrɛ mmoa. Pole nkyɛ bi na wade yi o, August yi a na Pole ɛwade yi na wawu agya ɛyɛ ne yere ɛne ne mma hɔ no, na sɛ awerɛhosɛm yie paa, nti abusuafoɔ yɛbɛsɛ ahyia bio, don't worry.